Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njerete thĩinĩ wa, ka, wa kaũntĩ ya Kiambu mwena wa Gĩthũrai fo- gĩa 45 harĩa njemanĩtie na mũtumia ũmwe ũrĩa ũkoretwo agĩetha kĩhoto gĩake thutha wake kũgũra mũgũnda no gũkerĩkana mũgũnda ũcio wagũrirwo na njĩra ya ngungo na rĩu nĩ akoretwo agĩetha kĩhoto gĩake thutha wa kwĩrĩkana atĩ no nginya agũre mũgũnda ũcio werũ. Karibu mũno mama. Thengiũ mũno. Kwerwo atĩa? Ah, no nyende twambĩrĩrie na kwĩra mwĩroreri hihi marĩtwa maitũ kana hihi marĩtwa maku wĩtagwo atĩa Maya marĩtwa njĩtagwo Elizabeth Wairimũ, mũikari wa Rũirũ, no ndĩ mwena wa 45 Gĩthũrai. ĩ nawe maitũ witũ wĩtagwo atĩa ĩtagwo nyokabi wa ndĩritũ nyokabi wa ndĩritũ wa ndĩritũ Aha, na njikaraga gũkũ gĩthũrai aha. mũirĩtu wakwa

Ah, gũkũ ndĩ 45 ithaa rĩrĩ nĩkuo kwa mũciari wakwa no niĩ ngetha mĩarama no ngĩona mwena wa rũirũ nĩkĩo rĩu ndagũrire mwena ũcio na nĩkuo ndĩ- ngoragwo njikaraga Ah, koguo hihi nĩ wahikĩte tondũ wakorwo watwĩra kwanyu mũciĩ nĩ gũkũ kuga atĩ gũkũ nĩkuo umĩte hihi nĩ kuga ndũrĩ wahika kana nĩ atĩa Kũhika nĩ hikĩte na ngagĩa ciana ithatũ, no mũthuri wakwa akĩ pass nineteen ninety nine na mwaka ũcio yaani twahikania nake ona ndiamenyire mwena wakwa o nĩkũ, tũtiamenyanĩire na aciari ake. Kwoguo ndwakorirwo wamenyekana kũrĩa gwa aciari a mũthuri? koguo mũthuri akua wacokire ona mũciĩ ndacokire kwa maitũ witũ na ngĩanjia biacara koguo maitũ witũ nĩwe ũkoretwo ũgĩikara na mũndũ gwĩtwo elizabeth njikaraga na nĩ njikaraga nake ndahikĩte na nĩa- ndĩrenda akorwo agĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũgũnda kwĩrerĩkana he mũgũnda wagũrire no nĩũra- nĩũkoretwo ũgĩthiũrũrũka mũno ũgĩetha kĩhoto gĩaku na gĩtirĩ kĩonekana Ndĩrenda ũtaarĩrie mwĩroreri hihi kaũndũ gaka kambĩrĩirie atĩa na gũkinyĩte nginya atĩa gũgatuĩka atĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũkũgũra werũ. Ah, kwĩ mwaka wa 2003 rĩrĩa ndagũrire kĩwanja kũu mwena wa Rũirũ Rũirũ East, Murera Saico. Na kwĩ 2003 mweri wa mũgwanja nĩrĩo ndanjirie gwaka kũndũ kũu. No gwakinya 2004 cira mwene mũgũnda akiuga mũgũnda ũcio twagũrire na ngungo na cira ũkĩanjia hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ. Na gwatuĩka mũgũnda mwagũrĩte kũrĩ mwene mũgũnda ĩ kana gwathire atĩa? Tondũ no nginya hakorwo hena kaũndũ karathiĩ na mbere, kuona atĩ mũgũnda ũyũ kũratuĩka no nginya mũgũre werũ. Ndĩrenda hihi ũtũtarĩrie kuma kĩhumo kĩa ũndũ ũyũ. Ithuĩ gũthiĩ kũrora mũgũnda nĩguo tũgũre, twakorire nĩ mwanake ũmwe wetagwo Paul Mũngai Ngirita, na nĩwe wambĩte rũbaũ, na wabici yake yarĩ harĩa Toro Station. Rĩu twagũrĩire hau. tũkĩmenyaga atĩ mũgũnda warĩ wa Paul Kirita. No thutha wa ũhoro, he mũtimia wokire etagwo Miriam Wambui Gaturu, akiuga mũgũnda nĩ wake, na cira ũkĩũmba 2004 nginya ũmũthĩ ũyũ. Na hihi mũkĩgũra mũgũnda ũyũ kwĩ mũndũ wĩtagwo Paul Mũngai Ngirita rĩ, nĩ mwekĩte ũthuthuria mũkamenya mũgũnda ũyũ aũgũrĩte atĩa, kana hihi mũgũnda ũyũ nĩ aũ- nĩ awĩgwatĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Kana inyuĩ mũtiarĩ na ũmenyo ũcio, mwathiire muona kĩbaũ mũkĩgũra mũgũnda, mũgĩkora ningĩ cira nĩwamũũkĩrĩra? Ithuĩ twakora kĩbaũ no mũgũnda twagũrire, na twagũra tũtiateng'erire kwanjia gũcaria research mũgũnda ũcio. No ithuĩ tondũ twarĩ na bata na mũgũnda na mathĩna ma na, na kũrĩa twaikaraga matweherere tũgĩetha mĩaramano ithuĩ no kũgũra twagũrire. Ah, kũringana na mĩario yaku nĩ ndĩraigua ndwagũrĩte mũgũnda wĩ nyika tondũ ndaigua ũkiuga twagũrire mũgũnda ithuĩ nĩ twendaga mũgũnda koguo nĩ kuga mwagũrĩte mũgũnda ũyũ hihi mwĩ as a group kana wagũrĩte wĩ nyika kana nĩ atĩa? Mũgũnda ũcio nĩ ĩka ĩmwe na ũkĩgayanio tũ portion 16. Koguo tũ portion tũu 16 twarĩ na andũ. Na after kĩrĩa kũgũrwo eh, andũ atano nĩo makĩte na andũ a- acio angĩ ikũmi na ũmwe matiakĩte. Na hihi mũndũ ũgwĩtwo Ngirita, kana hihi mũndũ ũrĩa mwagũrĩte mũgũnda kũrĩ we-rĩ, gwacokire gũgĩthiĩ atĩa mũkĩmenya, kana hihi nĩmwamenyire nũ wamwendeirie mũgũnda, nĩguo mũcoke mũthiĩ kwĩ mũndũ ũcio kũmenya kana hihi nĩma mũgũnda ũyũ nĩawĩgwatĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana hihi mũgũnda ũyũ awĩgwatĩire na njĩra ya ngungo? Mũgũnda twagũra nĩtwaheirwo title. na ta itwe twĩ nayo haha no twakinya tũ- yani twarĩkia tũgũre andũ 16 mũgũnda ũcio rĩ nĩguo rĩu tũ subdivide ta itwe mũndũ agĩe na ta itwe yake no twĩ na photocopy Mwĩna photocopy cia title deeds iria mwakorirwo mũkĩheo. title deed Aha. Ah. Thengiũ mũno mwĩroreri wa tabarĩra ya Mwĩhoko Mwerũ, nĩ ngũkorwo ngĩcokereria thiĩ o na mbere na gũkũmenyithia maingĩ, tũkorwo tũkĩmenya hihi kĩhoto kĩa mũtumia ũyũ kĩngĩonekana atĩa. Mwĩroreri wa Mwĩhoko Mwerũ, ndarĩkia gũcokererio rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya hihi ũrĩa kĩhoto kĩa mũtumia ũgwĩtwo Elizabeth kĩngĩoneka, na kũrĩa akoretwo akĩgiĩka mũno na maithori na kĩeha kĩingĩ mũno Akĩona atĩ kana hihi tũkĩona atĩ nĩ akorirũo akĩhũthĩra mbeca kũgũra mũgũnda, no gũkinyagia rĩu na kũringana na ũrĩa maũndũ makĩrĩ, kũrerĩkana mũgũnda ũyũ no nginya akorũo akĩũgũra werũ. Mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth. Hihi cira ũyũ wambĩkirũo atĩa igoti-inĩ, na nĩ atĩa gwathire gũgĩtuĩka nĩ gũkũgĩa na cira? Ah, kwĩ mwaka wa 2004 mũtumia wĩtagwo Miriam wa Mbũi Gaturu nĩokire Rũirũ mũgũnda ũcio nĩguo ahe imwana ciake mũgũnda nĩrĩo makorire structure kuo cia nyũ- cia nyũmba irĩ njake. Hau noho o- anjirie kũmba cira na ũkĩambĩrĩria gũcirwo 2004. Na ngiuka kwĩ maitũ witũ rĩ, hihi nĩ ũgeretie onawe gũkorwo ũkĩnyitanĩra na mwarĩ waku ũgwĩtwo Elizabeth gũkorwo agĩetha kĩhoto gĩake? Niĩ nĩ nyitĩte tondũ nĩ nyitĩte kĩhoto gĩake tondũ mũirĩtu ũyũ ndakĩrĩ mũthuri na arĩ na ciana, ũguo nĩ njĩtĩkĩrĩtie eke atĩa, athiĩ na mbere atetera kĩhoto gĩake. Koguo nĩ ũkoretwo ũkĩnyita itemi harĩ kũmũteithĩrĩria gwetha kĩhoto gĩake? Ĩĩ. Aah Na maya nĩ maratathi mamwe ma marĩa maronania atĩ mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth nĩ akorirwo akĩheo title deed ĩno, kuonania atĩ nĩ akorwo akĩgwatĩra mũgũnda wake. Na mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth nĩ wakorwo agĩtwĩra atĩ mwaka wa two thousand and four nĩguo cira ũyũ wambĩrĩirie. Na wakorwo ũgĩtwĩra mũgũnda wagũra nĩ wakorirwo ũkĩheo title deed, kuonania nĩ wegwatĩra mũgũnda. Wacoka watwĩra mũndũ ũgwĩtwo Miriam Gatũrũ nĩwe warĩ mwene mũgũnda. Paulo Mũngai atanoka gũkua nĩ atwĩraga mũgũnda endeirio nĩ Njonji. Njonji nĩwe ũ? Je- Njonji nĩ son ya Miriam, Mwene kĩhumo kĩa mũgũnda. ĩĩ mwene kĩhumo kĩa mũgũnda. Aha. Na rĩrĩa mũ- m- Paulo akuire, nĩrĩo rĩu nake mũtumia ũyũ Miriam anjirie gũtwĩra rĩu mũ- kĩrĩa mũgũnda already nĩ kũiya tũũiyĩte no after maũcira macio mothe Miriam nake agĩcoka agĩkua Miriam rĩu nĩwe mwene mũgũnda kĩhumo Ĩĩ. kĩa mũgũnda Ĩĩ. Aha. nake George nĩwe son yake nĩwe ũratũthitanga ũmũthĩ ũyũ. koguo kuonania ũrĩa wamwendeirie mũgũnda kana ũrĩa mwaheire mbeca mwagũra mũgũnda thaa ici ndarĩ ho Paulo Mũngai ndarĩ ho mwendia wa mũgũnda nake ũyũ ũretwo George Mũciri rĩ nĩwe mwana wa mwene mũgũnda Ĩĩ. The Na hihi, owner. gũthiĩte atĩa kuoya itemi rĩa gũkorwo akĩmũthitanga atĩ nĩ muoete mũgũnda na njĩra ya ngungo na mwĩna maratathi ma kuonania nĩ mwegwatĩire mũgũnda Ah, George Mushiri, son ya Miriam Wambui, Rĩrĩa nyina akuire, nĩwe watwĩ- a- woire advantage ĩyo ya, ya, ya kũrũgamĩrĩra mũgũnda wa nyina na nĩ athitangire gĩkuũ kĩa nyina nĩguo acoke mũgũnda ũcio ũtuĩke ũrĩ wake. Rĩu George Mũciri nĩwe ũratũthitanga na nĩ arenda tũgũre werũ. Koguo amũthitangĩte mũrĩ ngurubu ĩyo yothe mwagũrĩte kana nĩ atĩa kũrathiĩ? He handũ ndĩrenda ũtũtarĩrie wega na ũgakorwo ũgĩtwĩra mũgũnda ũyũ mwagũrire as a group. rä u he andå ndärenda å tå tarä rie twä re atä rä rä må thitangä two kana hihi må koretwo må gä etha kä hoto må rä othe kana nä atä kå rathiä Ah, mũgũnda ũyũ ũ- ũ- ũgayanĩtio na portion 16 na out of 16 nĩ andũ atano makĩte andũ 11 matiakĩte no arĩa marathitangwo nĩ arĩa makĩte no acio matakĩte matirathitangwo tondũ nĩ meheririo ũhoro-inĩ wa cira ũyũ Thengiũ mũno mwĩroreri wa Mwĩhoko Mwerũ nĩ ũguo wakorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Mwĩhoko Mwerũ harĩa ngũmathagĩra maingĩ ngakorwo ngĩkũrehera andũ maimĩtwo ihoto ciao makoretwo magĩetha ihoto ciao andũ manakorwo makĩgerera maũndũ maingĩ na ũmũthĩ ngũcemanĩtie na mũtumia wĩtagwo Elizabeth gũkũ mwena wa Gĩthũrai gĩa 45 kaunti-inĩ ya Kiambu, na nĩ wakorũo ũkĩigua maũndũ marĩa akoretwo akĩgerera thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake kuuma mwaka wa 2004 rĩrĩa cira ũyũ watuĩkire wa kwambĩkwo thutha wa kwĩrĩkana mũgũnda ũyũ ndwagũrirũo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũtuĩka atĩ no nginya magũre mũgũnda ũyũ mbeca nyingĩ makĩria ma ũrĩa magũrĩte. Niĩ ngĩribotera kana ngĩkũrehera tabarĩra ĩno kuuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu ngetwo Mũkuhĩ Wambũrũ. ndacokereria o rĩngĩ mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ harĩa tũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mũtumia wĩtagwo elizabeth ũrĩa ũrakorwo akĩrĩrĩra kĩhoto gĩake nĩguo gũtigĩrĩra Justice kana kĩhoto gĩake nĩkĩonekana. Mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth ndĩrenda ũtũtarĩrie wega tondũ nĩ harĩ handũ tũtarĩ tũranyitana wega, ndĩrenda ũtũtarĩrie wega ũtwĩre atĩrĩrĩ, nĩwakorwo ũgĩtwĩra atĩ mũgũnda ũyũ kũrerĩkana no nginya ũũgũre werũ, kũratuĩka no nginya ũũgũre werũ nĩkĩ? Sir, niĩ nĩwe ngwĩtwo mũciri, George mũciri, nĩendeirie Paul Mũngai mũgũnda koguo George Mũciri nĩ mwana wa mwene mũgũnda Mwene kĩhumo mũgũnda. kĩa mũgũnda Ĩĩ. na hihi mũndũ gwĩtwo George Mũciri ũyũ wendeirie mũmwenderia rĩ hihi nĩ kwamenyekete kana hihi nĩ kuonanĩtie nĩ agũrĩte mũgũnda ũyũ kana hihi nĩ ahetwo mũgũnda ũyũ nĩ nyina na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Hau tũtingĩmenya ka, hau ndingĩmenya kana nĩ- nĩahetwo mũgũnda nĩ nyina, no cira rĩrĩa wombire na akĩhana ta kũhotwo, nĩwe waugire na kanua gake atĩ nĩendirie mũgũnda. Mwene mũgũnda ũyũ ũretwo Miriam Wambũi atanakua-rĩ, athitangĩte ũ? Tondũ inyuĩ nĩ mũroneka mũgũnda wendio nĩ son ya mũndũ ũgwĩtwo Miriam, na inyuĩ ũrĩa wendeirio nĩ son yake ũyũ ũgwĩtwo Mũngai nĩwe wamwendeirie mũgũnda. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Miriam kana mwene kĩhumo mũgũnda rĩ, nĩ harĩ ũndũ kana hihi athitangĩte ũũ nĩguo na inyuĩ gũkinyĩrĩrwo cira nĩ wamũgwĩra? Ah, cira wanjia 2004 gũthiĩte o ũguo William aciraga na Paulo Mũngai, thutha mũtheri Paulo Mũngai agĩcoka agĩkua. Koguo rĩu mwene mũgũnda, kĩhumo kĩa mũgũnda, na ũyũ mũmwenderia nĩo maratũire cira, marakore- marakoragwo magĩthiĩ na mbere na cira. Ĩ maraciraga marĩ o erĩ. Rĩrĩa Mũngai akuire, Nake Miriamu akiuga, Tondũ nĩagĩkua, nao agũri nao macoke hau Koguo inyuĩ- ciira-inĩ ũcio Koguo inyuĩ ciira-inĩ wa mũgwĩ- wa mũgwĩrĩire thutha wa mũndũ gwĩtwo wa Mũgai Mũgai gũkua. ũrĩa wamwendeirie mũgũnda. Miriamu nĩacokire agĩkua thutha mũtheri, nake mũciri agĩtake over. Mũciri nĩ ũrĩa Nĩ wendeirie mũrũwe. mũmwenderia. Mũrũwe. Mũrũwe ũyũ nĩwe wendeirie ũrĩa wamwendeirie ũyũ ũreta Mũgai. Koguo rĩu kuma hau nĩho cira wambĩrĩirie. Nĩguo wambĩrĩirie. Koguo wakorwo ũgĩtwĩra kĩhumo mũgũnda warĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Miriam Wambũi. Miriam Wambũi mũgũnda ũyũ wake ũkĩendio nĩ mũrũwe. Nĩ mũrũwe wendirie. Nake mũrũwe akĩenderia mũndũ ũgwĩtwo Mũgai. Nĩguo. Nake Mũgai akĩmwenderia mũgũnda. Nĩguo. Na inyuĩ mwenderio mũgũnda mũndũ ũgwĩtwo Mũgai ũyũ mũmwenderie agĩkua. Agĩkua. Mũngai akua-rĩ, na nake mũndũ ũgwĩtwo Miriamu kana mwene mũgũnda agĩcokia agĩtwara cira. Atwara cira nake agĩkua. Rĩu mũmũthitangi nũ? Ũrĩa ũratũthitanga rĩu nĩ mũrũwe George Muciri. Hihi kũrĩa nĩ gwaka wakĩte kana kũrĩa wagũrire mũgũnda nĩ wakĩte kuo? Kũu nĩ njakĩte. na njakĩte nyũmba ya rumu igĩrĩ na rĩu tũrerwo tume kuo na mũgũnda nĩ mũnini tondũ by Monday nĩrĩo tũkanjia gũtwara ũrĩa tuona. Na hihi kũrĩa rĩ mũikarĩte gwa kahinda kaigana atĩa kana kũrĩa wakire kũringana na hĩndĩ ĩrĩa wakire ũikarĩte kahinda kaigana atĩa kuma ũgũre mũgũnda ũcio? Na kuma ngũre mũgũnda ũcio 2003 nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ 16 years. Koguo ũikarĩte kũu gwa kahinda ka mĩaka ikũmi na ĩtandatũ. Ikũmi na ĩtandatũ. Na waima hau hihi nĩ harĩ na handũ hangĩ ũngĩthiĩ uge atĩ tondũ rĩu ndahamũrithio haha ndĩna handũ hangĩ ingĩthiĩ kana handũ ha gwaka? Ndirĩ na handũ ndingĩthiĩ. Rĩu nĩkĩo ndĩrahoya mwendi mwega anyonekanĩre. Koguo rĩu harĩa ũngĩthiĩ no ha maitũ wanyu? No njokire haha ha mami, nao haha ha mami ndĩrona hena ũritũ tondũ nginya hena ciana ingĩ thutha wakwa. na ciana cia ciana ciake. Nĩ ũndũ wa mũndũ hihi ũngĩenda gũgũteithĩrĩria gũtigĩrĩra kana mũndũ ũngĩenda kũnyita itemi harĩ gũteithĩrĩria kuonekana gwa kĩhoto gĩaku-rĩ, no ũtũnengere namba yaku ya thimũ, ũnengere mwĩroreri wa tabarĩra ya Mwĩhoko Mwerũ namba yaku ya thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya. inya inya ithathatũ ithano ithano mũgwanja 0724465557 koguo ĩyo nĩyo namba ĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩnyita nayo mũndũ gwĩtwo elizabeth ũngĩkorwo hihi wĩna ũhoti ũcio wa gũkorwo ũkĩmũteithĩrĩria harĩ gwetha kĩhoto gĩake namba yake ĩrĩa ũngĩmũnyita nayo nĩ kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya inya inya ithathatũ ithano ithano mũgwanja 07 two four four four six five five seven. Rĩu ũngĩenda kwĩra mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ atĩa kana hihi kĩhoto gĩaku ũngĩenda gũteithĩrĩria atĩa wone kĩhoto gĩaku? Ah, tabarĩra ĩno twĩ nayo ya mwĩhoko mwerũ ndĩrahoya ũrĩa Mũndũ o wothe ũrĩa ũngĩkorwo ena nia ya gũteithia andũ kana ũkuona ũrĩa tũtariĩ atũteithie narĩ tume thĩna-inĩ ũyũ wa mũgũnda ũyũ. Ona arĩa angĩ mangĩkorwo mena thĩna wa thamburi ĩno akorwo agĩteithĩka na njĩra ĩngĩ. Na hihi thaa ici nĩ harĩ kaũndũ wĩkaga kangĩgũteithĩrĩria gũkorwo kana hihi wonaga ũboco waku o mũthenya atĩa? Niĩ ndĩ biacara ndutaga, mandathi, take away, makinya harĩa mathirĩra ngahinga harĩa ngoragwo kibanda-inĩ. Cũcũ witũ, njũke na kũrĩ we, ũngĩenda kwĩra mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya Mwĩhoko Mwerũ atĩa igũrũ rĩgiĩ kĩhoto kĩa mwana waku gwĩtwo Elizabeth? Niĩ ndingĩenda mũirĩtu ũyũ wakwa mamũteithie, tondũ ndirĩ na hinya wa kũmũteithia niĩ. No niĩ no hoe metĩkĩre gũteithia mwana ũyũ. Niĩ ũteithio ume kũrĩ inyuĩ wananchi. Ũrĩa ũkũringwo nĩ tha ya cũcũ, ũrĩa ũkũringwo nĩ tha ya mũirĩtu ũyũ tondũ mũirĩtu ũyũ ndakĩhikĩte na arutaga wĩra wa jua kali. Makorwo makĩmũteithĩrĩria kuona kĩhoto gĩake. Ĩĩ kĩhoto gĩake. Thengiũ mũno mũndũ gũtwarithia Beth Ndĩracokĩa ngatho cia mwanya. ona he maitũ witũ ah, cũcũ witũ nĩndacokia ngatho cia mwanya ona kana gaka gaitũ onako nĩndacokia ngatho nĩ gũkorwo twĩ nako haha njuge ngai wa muoya mũrathime na mwĩke wega na twĩ na mwĩhoko atĩ kĩhoto nĩ gĩkuoneka Thengiũ mũno mwĩroreri wa tabarĩra ya mwĩhoko mwerũ nĩ ũguo wathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ harĩa twakorwo na mũtumia ũgwĩtwo Elizabeth hamwe na cũcũ witũ kana maitũ wao ũgwĩtwo Nyokabi arĩa nĩ amwe makoretwo makĩrũĩrĩra kana magĩetha kĩhoto kĩa mwana wao ũgwĩtwo Elizabeth Nĩguo gũtigĩrĩra hihi kĩhoto nĩ kĩonekana. Tuonane mũthenya ũngĩ mwĩroreri wa tabarĩra ya Mwĩhoko Mwerũ. Nĩ thengiũ nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Tuonane mũthenya ũngĩ ngĩkũrehera mangĩ maingĩ. Niĩ njĩtagwo Mũkuhĩ Wambũrũ.